अहाँ सबमे से बहुत आदमी सोचैत हेबै कि हम ई बात किया बाजि रहल छियै हम ई बात एहि दुआरे बाजि रहल छियै कि हर साल उत्तर बिहार अपन मिथिला रीजनमे जे बाढ़ि आबै छै ताहिके कारणे हमर मिथिला दस साल पाछू चलि जाइए प्रणाम अहाँ सब गोटे के हम अहाँके अपन मैथिल लोनित और आजुक जे विषय छै चर्चा के ओ छै बाढ़ि जाहिके वजहसँ एखन अपन मिथिलामे कोहराम मचल अछि हम अपन बस विचार राखि रहल छी अगर किनको खराब लागे तऽ हाथ जोड़ि कऽ माफी सबसँ पहिले हम जानै छी कि बिहारमे बाढ़ि आबै किया छै खास कऽ कऽ अपन मिथिला रीजनमे नेपाल जे कि अपन सबके पड़ोसी देश अछि और नेपालसँ अपन मिथिलाके बॉर्डर साझा होइ छै नेपालके तराई क्षेत्रमे भारी बारिशके कारण नेपालके जे डैम छै कोसी बैरेज डैम ओ भरि जाइ छै आओर नेपाल अपन बचाव करैके लेल ओहि डैमके गेटके खोलि दै छै आओर ओ सभटा पानि अपन मिथिला रीजनमे इंटर होइ छै आओर मिथिलामे ताहिके बाद कोहराम मचि जाइ छै अपन देश में पानि छोड़े के लिए एक बेर भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच वार्ता से भेल छे और एगो एग्रीमेंट बनल छे जर नाम है कोसी एग्रीमेंट जे के तहत नेपाल पानि छोड़ सकैए तखने जखन ओकर पानि खतराके निशानसँ ऊपर भऽ जेतै आओर ओहि पानिसँ बिहारके किसानके फायदा होइतनि ओहि समयमे ई एग्रीमेंट भेल छलै लेकिन एखन आइके समयमे ओ चीज नहि भऽ रहल छै ओ पानि किसानके लेल फायदेमंद नहि आओर नुकसानदायक छै आओर एगो अभिशाप छै अपन मिथिला क्षेत्रके लेल हम या अहाँ दिल्ली बम्बई पंजाब बाहर रहै छी घर खरीदै छी आओर एहि घरमे जखन अपने बच्चा कलमसँ घसि दैए देवालपर तऽ प्राण सुखए लागैए कि बाप रे बाप घर खराब कऽ देलक एक बेर ओहि इंसानके बारेमे सोचि लियौ जे अपन सपनोके महल अपन आँखिके सामने दहाइत देखै छै पानिमे बात करी प्रभावित लोकके तऽ लोक अपन जमा पूँजीसँ बनायल घर लोक अपन परिवार लोक अपन पशु आओर किसान अपन फसल आँखिके सामनेमे दहाइत देखै छथिन ई छै एखन मिथिलाके हाल मिथिलाके विकासमे बाधा बनल ई बाढ़ि शुरुआतमे हम अहाँके कहने रहौं कि बाढ़ि हर साल अपन मिथिलाके दसो साल पाछू लऽ कऽ चलि जाइ छै किए से आब विस्तारसँ बुझि लियौ एहि बाढ़िके कारणे कोनो उद्योगपति अपन मिथिलामे उद्योग लगाबैसँ घबराइ छथिन किएक तऽ ओ सोचै छथिन कि आठ महीना हमर काज बढ़िआँसँ चलि जायत लेकिन बाँचल चारि महीनामे हमर सभटा चीज ध्वस्त भऽ सकैए इएह कारण छै कि मिथिलाके रोड हर साल बनै छै आओर बाढ़िमे दहा जाइ छै इएह कारण छै कि मिथिलाके पुल हर साल बाढ़िमे दहा जाइ छै इएह कारण छै कि मिथिलाके बहुत स्कूल हर साल बाढ़िमे दहा जाइ छै तैँ हमसभ हर साल दस साल पाछू जा रहल छी एहि बाढ़िके कारणे बात करी सरकार के रवैया के कि ई मिथिला के बाढ़ि पर बिहार सरकार के की रवैया छै तऽ बिहार सरकार के लेल ई एगो सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा छै जी हाँ पॉलिटिकल मुद्दा एहि दुआरे ई बात हम बाजि रहल छी किएक तऽ जखन बिहार सरकार के बुझल छनि कि मिथिला में हर साल बाढ़ि आबै छै और सितंबर अगस्त जुलाई के बीच में ई बाढ़ि आबै छै तऽ हुनकर जे तटबंध छनि तत्कालीन तटबंध ओकर मरम्मत ओ अप्रैल जूनमे किया नहि शुरू कऽ दै छथिन नहि जखन नेपाल पानि छोड़ि दै छै जखन बिहारमे बाढ़ि आबि जाइ छै जखन मिथिलाके क्षेत्र डूबि जाइ छै तखन ओ तत्कालीन तटबन्धके चूना बोरा पत्थरसँ घेरल जाइ छै हालाँकि ओकर किछु खास असर नहि होइ छै जखन पानि अपन रफ्तारमे आबै छै जखन कोसी अपन रफ्तारमे आबै छथिन तऽ ओ तटबन्धके तोड़ि दै छथिन बात करी कि एहि प्रकोपके कम केना कयल जा सकैए एकरा रोकल नहि जा सकैए किएक तऽ ई प्राकृतिक आपदा छै आओर सिवाय ऊपरवालाके एकरा केओ रोकिओ नहि सकैए लेकिन हँ एकर प्रकोपके कम कयल जा सकैए उत्तर बिहारके लेल डैम परियोजना आनि कऽ अपन मिथिला क्षेत्रके लेल डैम परियोजना आनि कऽ जाहिके वजहसँ पानिके रोकि कऽ आओर सिस्टमेटिक वेमे हम छोड़ि सकै छी जगह जगह डैमके मददसँ अंत में हम यह कह के अपन बोली के विराम देव कि एखन तमाम मिथिलावासी एक भऽ कऽ बाढ़ि पीड़ित के लेल जे संभव मदद हुए से करियौ और एहि के बाद बिहार सरकार के जगाबे के काज कयल जेतै बिहार सरकार सुतल छथिन एखन मिथिला के लेल तऽ एगो मुहिम के चला कऽ सब मिथिलावासी एक भऽ कऽ और हुनका जगेबनि बाकी अगर हमर कोनो बात अहाँ सबके खराब लागल तऽ हाथ जोड़ि कऽ माफी अहिना अहाँ सब अपन मैथिली लोन के प्यार दुलार आशीर्वाद दैत रहियो जय मिथिला जय मैथिली